Un cymal byr, un diwrnod mawr i'r Cymro Elfyn Evans ac fe fydd e yn gwireddu i freuddwyd. Mae Dan Barrett yn ei ymyl, nath e ddim o'r rali yma llynedd, dim ond paratoi nodiadau. Yn ail yn Ariannin i Thierry Neuville oedd bwynt saith o eiliad yn unig, ond na dorcalon Pan nath e daro'r bont yna, a wi'n siŵr bob tro mae e wedi dod trwy Pont Dolgadfan, nid nepell o'i gartre yn Nolgelle, bod e'n meddwl nôl i Rali'r Ariannin yn ail eto yn y Ffindir. Elfyn wedi cymryd gafel o'r rali yma o gymal cynta fore dydd Gwener. Wedi ymestyn i fantes ar deiers DMAC, teier newydd DMAC. ac o ennill fan hyn, wel mi fydd ei dad Gwyndaf wrth ei fodd wrth gwrs. Saith oed oedd Elfyn pan enillodd Gwyndaf bencampwriaeth Pryden nôl y 1996. Sioned, dyn ni yma, diwedd y cymal ola rali. Sut yw ti'n teimlo? Wel, dwi'n falch iawn dros fo, achos dwi'n gwybod na dyma be, dyna be di freuddwydo, ydy cael bod yma. Fydd na rhyw dagrau falle? O, trio peidio! Cwbl dyn ni wedi cael yn y tŷ, wel, trwy mywyd i rili, di ralio. A mae wedi pasio dad wan i Elfyn. A na ni o'r diwedd, mae o finally doing it. Sut wyt ti'n teimlo, Donna? Nerfus. Allai'm siarad. Mae'n meddwl gymaint iddo fo, mae'n meddwl gymaint i ni. Diolch yn un am ddangos lot o emotion, ond na, fydd o'n hapus. Dyma be mae'n gweithio at, so. Gewch chi gwyliau bach wan, falle, i dathlu? Wel, da ni'n mynd i Awstralia wythnos i di Gwener, so, ie. Yeah. So, falle fydd hi'n first class i fynd, ie? Ie, falle, yn lle business, awn ni first tro ma. Os o'n i'n gofyn heno, os, os o'n i chi, ynde? Ddwy flynedd yn ôl, pan ddywedodd Malcolm Wilson wrtho fe na fydde gydag e sedd yn y car y Rali Byd, roedd e'n meddwl bryd hynny mae'n mynd nôl i garej i dad yn Nolgellau, fydde i ddyfodol e, ond yna, Fe lynodd e at i dasg a nawr dyma fe yn dod at i ogoniant a gwyliwch, mae na dân gwyllt, mae na gyrn yn canu, mae na filodd ar filodd o gefnogwyr yn barod i gyfarch enillydd y rali GB Cymru yn 2017 ac mae'n dda cael dweud taw Cymro yw hwnnw Wyth ar hugain oed o Ddolgellau, Elfyn Evans. Mae'n enillydd ar un o'r ralïau mwyaf eiconig ym Mhencampwriaeth y Byd ac wedi sicrhau y goron driphlyg i Malcolm Wilson a thîm M-Sport. Deg mlynedd ar ôl i ymddangosiad cyntaf ar Rali GB Cymru, mae'r cog o Ddolgellau am ddringo i'r is ucha'r podiwm ac yn haeddu cael ei gynnwys bellach ochr yn ochr â'r Cewri sydd wedi ennill y rali unigryw hon. Golygfeydd rhyfeddol ar lan Llyn Brenig i gydnabod gorchest gŵr ifanc sydd ar ben y byd heno, Elfyn Evans, a'i gyd-yrrwr Dan Barrett, i ni ddim wedi gweld yr olygfa yma o'r blaen. Ond credwch chi fi, fe welwn ni hi sawl gwaith eto yn y dyfodol.